Wythnos neu ddwy nôl roedd yna bymtheg cant yn y gwersyll yma a llawer ohonyn nhw'n gorfod byw mewn dormitories. Ond erbyn hyn, rhyw fil sy yma a dau deulu'n unig a dyma nhw sydd ar ôl yn y neuaddau cysgu. Mae'r gweddill erbyn hyn yn byw mewn cabana ar eu pen eu hunain fel teuluoedd. A dyma ni rŵan yn edrych i mewn trwy ffenest cegin un o'r cabanau. Misus Patel a'i theulu sy'n byw yma. Mae o'n le cynnes, reit gysurus a thair ystafell wely. Hefo Misus Patel mae dwy o'r merched sydd wedi cynnig i gwasanaeth i weithio yn y gwersyll. Mae Mister Patel ar hyn o bryd i ffwrdd yn Llundain yn chwilio am waith. Yn y gwersyll yma, mae yna bob ymdrech yn cael ei wneud i ffindio gwaith i'r Asiaid sydd yma. Ond hefyd mae yna rai Cymry wedi mynd i Anawstera yn ystod y sefyllfa ddatblygodd yn Uganda. Dau ohonyn nhw ydy John a Gwen Llian Jones wedi bod yn byw yn Uganda, wedi dod adra am wylia a fe gododd yr helynt yma dwi'n credu tra idda chi adra a rwan ma na anawstera ynglyn a mynd yn ôl. Be dda chi'n neud yno, be di'r broblem yn hollol yn mynd yn ynglyn a mynd yn ôl John? Y cynllunio ni efo llywodraeth. Yym, yn gweithio ar ddwyn dair o drefi yn Uganda. A mi ddaeth yn adra fel o'ch chi'n dweud am dri mis o wylio. A gofyn i fod i fynd yn ôl fis yn ôl. Uh, o'n i wedi seinio contract am ddwy flynedd arall. A oeddwn i'n licio'n iawn nhw. Um, Fyddech chi'n dymuno mynd yn ôl pe bai modd gwneud hynny? Fasa ni'n mynd yn ôl fasa pethau fatha oedda nhw. Um, fel mae pethau wwan, os am llawer o bwynt mynd yn ôl. Yym, i ddechrau, ni sôn llawer o'r bwynt cynllunio yn y sefyllfa uh, fel mae wan. Um, os dam llawer o blesar i fynd yn ôl, um, mae pawb yn aros yn tu ar ôl saith y gloch. Um, pawb ofn mynd allan. Pawb ofn trafeilio hyd y wlad. Um, a ffordd mae pethau'n mynd wan, dwi'n gweld pawb o Brydain adra mewn mis neu ddau. Ond o ran y llywodraeth yno, fydden nhw'n foddlon eich cymryd chi a'ch cyflogi chi? Mi fasen nhw 'di bod fis yn ôl 'de? Yym, pan i fod i fynd yn ôl. Os ma' 'na rai wedi mynd ar yy ar adag hynny. Yym, ond y rheswm, fel dwi'n deud, aethon ni ddim oedd y rhan fwya o llythyra oeddan ni'n ga'l gin ffrindia nhw. Yym, a un arbennig yn deud, os oes gynnoch chi unrhyw ddewis o gwbwl, peidiwch â dod yn ôl. Os nad 'dach chi'n yy, os nad 'di petha 'di mynd yn ofnadwy arnoch chi ym Mhrydain, yym, aroswch 'na. A sut mae arnach chi yma o ran, o ran gwaith a phopeth arall? Yy, wel, dwi 'di bod am interview am, am waith yn Kenya drws nesa' i Uganda. Yym, wneud yr un gwaith, blaw, gweithio i Llywodraeth yn Kenya. Dwi'm yn gwybod beth sydd digwydd efo'r interview, ond dwi'n gobeithio y bydda i'n mynd i Kenya. Yy, wrth gwrs, wneith neb yng nghymryd i'n wlad yma am fis neu ddau i weithio tra dwi'n disgwyl. Result yr interview. Fel, fel ma pethau wan yym fedra neud dim byd ond disgwl. Dach chi'n cael tâl di waith tra dach chi yma? Na does dim byd.
Wel Gwen Llian, os di Dafydd fan hyn rwan yn fodlon rhoi llond iddi chi siarad. Dafydd, ti ti ti ti ata i fan hyn rwan, ynte? I ni'n cael gweld dy fam yn yma. Na chdi, na hogyn iawn. Gwen Llian, rhain yn fan hyn rwan, yr Asiaid ma. Ma nhw i gyd mewn dillad benthyg, ma nhw'n edrach yn oer ag yn anhapus. P'un ydach chi hefo nhw ryw ddeufis yn ôl yn Uganda, sut bobl oeddan nhw? Wel, m- peth 'dach chi'n sylwi gynta un ydy gymaint o newid byd ydy arnyn nhw. Dyn nhw'm sut mae'r hen bobl, yn enwedig yn dal pobl sydd wedi treulio oes gyfa mewn gwlad boeth wedi geni a'u magu wedi byw i hoes nhw. Maen nhw'n fama wedi lapio'r golwg mewn dillad gaeaf. So oedden nhw yn Uganda, oedden nhw'n werth i gweld yn y saris o bob lliwia. Oedden nhw syl ar stryd fawr Kampala. Chi'n gweld nhw oedden nhw'n dalla yn deuluoedd i gyd efo'i gilydd a pawb yn ei ddilla gora. Lot o'r bobl ifanc mewn dillad, oedden nhw'n dillad nina. Ond fydda'r merched canol oed a'r merched hen. pawb yn ei bangles a'i earrings a'i mwclis aur. Wedyn pobl gefnog, fel sa chi'n deud, uh, gradd uchel cymdeithas oedd rhain yno, ie?
Yeah?
Wel, ie, yeah, fes i'n meddwl, siopwrs a pobl busnes a... Wel, maen nhw oedd y dosbarth canol ycha, fel petai, os ni'n dweud, mae'r wlad rwan heb y dosbarth hwnnw'n gyfan gwbl.